Bir Şeryan ağanı tap yetmişinci senelerden berli bilem. Çünki o zaman men radioğa kelgen edim. O da çoq yerlerde, radiolarda çalıştı. Birincide o çalışqan yeri vaqti Gülüstan şeeri edi. Sırdârya oblastına radioda eşittirüvler bere ediler. Soñundan o Cizaqta da çalıştı. Cizaq vilâyetinde. çoq, bek çoq Taşkentke kele edi, Taşkent radiosına. Soñ onıñ pek çoq oçerkleri Taşkent radiosında yañğıray edi. Soñ bizge de mına qırımtatar tilinde eşittirüvlerge pek çoq oçerkler ketire edi, yahşı, meraqlı. Çünki Gülüstanda, soñ Cizaqta pek çoq qırımtatarlar yaşay ediler, olarnıñ episini yahşı bile ediler. Misal içün, Bu oçerklerinden biri aqılımda qaldı, o, Server ağa Ablâyev aqqında edi, o vaqıtte o, direktor olıp çalışa edi, bu quşçuqlar, quşçular fermasında, olar aqqında pek çoq şeyler yazdı, soñ mına mında Aziz Abdullayev keldi, Aziz Abdullayevdan da trest Trestte yolbaşı olıp çalıştı. Mına olar aqqında pek meraqlı oçerkler yazıp kelgen edi. Soñ biñ doquz yüz doqsan doquz senesi birinci partiya ketti, biz ekinci partiya eki biñ senesi kettik acılıqqa. Beraber acılıqta oldıq. O acılıqta da toqtamadı, acılıqta da pek çoq yahşı şeyler yazıp keldi ve acılıq aqqında onı bir poeması da bar. O pek güzel, pek meraqlı yaza edi. Aqiqaten o pek istidatlı şair edi, çünki Şakir Selimov da onı pek maqtay edi ve eksiklik olaraq onı çoq yazğanını mısqıllay edi. O çoq yaza ve yahşı da yaza. Çoq yazğan adam da ille yahşı şiileri de çoq ola, dep men Şakir ağağa da ayta edim. Soñki vaqıtlerde o mında İlham klubınıñ yolbaşçısı oldı ve özüni dostu Yunus Qandımovnıñ, nasıl deyim sizge, o yapqan işlerini devam etti. E, ve pek çoq yaş şairlerimizge yardım etti. O cümleden bizlerge de çoq yardım etti. Men mına ayttım, şiirler yazıp ketirdim oña, soñ baqıp çıqıñ dedim, o eki kün içinde baqıp çıqtı, soñ dedi, Server, dedi, sen bütün şiirleriñ, dedi, anav qoyançıqlarğa oşay, o bütün şiirleriñden bir daneçik şiirçik yazğan olsañ, yeter edi, dep, öyle meni. Men oña bir vaqıtı canım ağırtmay edi, biz onen soñunacıq dost edik, şimdi de dostmız, mına yaqında mına körüştik, laf ettik, o Riza Fazılnıñ, nasıl deyim sizge, onı, onı dualarından birinde edi. Alla oña çoq yıllar ömür bersin, Seksen yaşın qayd ettik mına bugün, doqsanı da qayd eteyik, yüzüni de qayd eteyik. E, i bek çoq daa şiirler yazsın, onı qolunıñ astından yahşı poemalar çıqsın. Men bellesem, daa o yazar, daa çoq şiirler yazar ve milletimizge daa qolundan kelene qadar hızmet eter. Bu künlerde
Halqımız belli qırımtatar şairi, yazıcısı, jurnalisti Şerian Aliyevniñ seksen yıllığını qayd etmekte. Şerian Aliyev bizim edebiyatımızğa çoq yıllar devamında hızmet etti, bereketli çalıştı ve bir çoq kitaplarınen, oquyıcılarnıñ yüreklerine yol tapa bildi. Onıñ hususan soñ yıllarda çıqqan mına Mercan daneleri kitabı, Qalem ucundaki nur, Hatıralar yükü kibi eserleri, hususan onıñ pişkinlik devirinde yazılğan tertip etilgen eserleridir. Menim aqılımda bundan çoq yıllar evelsi Özbekistanda onıñ kiçkeneçik bir kitapçığı çıqqan edi. Mına bu yerde sergige de qoyulğan Çağala degen. Şiryan Aliyev özüniñ icadını ana şu kiçkeneçik qırq satırlı kitapçıqtan başladı ve bu yıllar içinde o yüzlernen pişkin, salmaqlı, edebiyatımızda ayrıca yer alacaq eserlerini yazıp, qırımtatar edebiyatınıñ asabalığını zenginleştirdi. O, aynı vaqıtta oca olaraq, aman-aman on yıldan berli İlham klubına yolbaşçılıq yapıp, yaş qırımtatar ediplerine ocalıq yaptı, olarnıñ yazğan eserlerini tüzetti, olarğa nasıl yazmaq kerekligini ögretti, olarnıñ yazğan eserlerini beraberlikte talil etti. Ve neticede bir sıra yaşlarımız endi özleri mustaqil icat eteler. Ve hatta Şeryan ocasına bağışlap şiirler yazalar yürekten çıqqan satırlarnı. Bu, ocağa nisbeten olğan minnetdarlıqnıñ bir temsilidir. Yazıqlar olsun, soñ devirde dostumız hastalığı munasebetinen Aqmescitke çoq kelip olamay. Lâkin biz eminmiz, Şeryan daa çoq yıllar öz mühlislerini yahşı-yahşı şiirlerinen, ikâyelerinen, publitsistik maqalelerinen quvandırır, olarnı derc ettirir. Ocamız, Şeryan ağamız er vaqıt bizge qırımtatar edebiyatını oqumaq kerek, çalışmaq kerek. O, Çaykovskiyniñ sözlerini bizge misal olaraq ketirgende, yani ilham dempellerini sevmey, degen edi. Şahsen men özüm onıñ güzel bir satırlarını begenem, Deñizni añlamaq içün deñiz olmaq kereksiñiz, degen edi. Yani, oqucılarınızğa bir sır aça edi. Yani, bu alemge kelgen soñ, sen başta bir özün alem olmaq kereksiñ. Böyle bir fikir süre edi Şeren ağa. Em daa bir güzel bir sözlerini er vaqıt hatırlayım, Aqiqiy şair, Bu yürekni söylete bilgen şairdir. Yani, şair, şairniñ yüregi temiz, pah olmaq kerekligini ayta edi. Aqıl yañlışa bile, amma yürek iç bir vaqıt yañlışmaz, degen edi. Ve şimdi ise men bir Şeryan ağanıñ Şairniñ qalbi degen şiirini oqumaq isteyim. Küneştay nurlu, gülden de nazik. Şairniñ qalbi. Er kezge sırlı, er kezge açıq şairniñ qalbi. Narday ezilir, taptamaq qolay şairniñ qalbi. balağa beñzer, aldatmaq qolay şairniñ qalbi. Ş, bütün alemni sığdırıp olğan şairniñ qalbi, bilmey ölümni, ep tiri qalğan şairniñ qalbi. Sağ oluñız. Şiryan ağağa bağışlanğan böyle bir satırlar, onı eserlerini oquğan sayın bir yañı fikirler onı aqqında peyda ola ve onı insaniyetlige ve edebiyatqa ıntıluvı onı qalbinde pek yüksek yer ala. Ustaz meşale. Ana yurt ve tilge sevgiñni Qayğısı iç sığmay alemge. O türkiy nazımdı degeniñ Nefaset bağışlay qalemge. Dersiñ ki, solmaycaq kesilgen, Er satrıñ qalpni şad etkende. Dil, ezgi, Dil ezge zil tuta nesilge, Zametke ölçü yoq eken de. Lisane çoqraqnı yaradan, Özüñe yollağan seçkende. Ustaznıñ ah ziya arağan, Felekni çemberin keçkende. Ayatnıñ manasın zümrüdin, Ana til bağrında aybetlep, Buz dağlar keçkensiñ künü-tün. Gemingde küneş ve ay beklep. Ustaznıñ meş'elin qol-qoldan. Söndürmey yönelttiñ ileri. Gemiñni yürsete aq yoldan. İlhamnıñ ümütini.